F'isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Tistima mill-qalb lill-komunità kollha li tiltaqa' hawnhekk fil-kappella ta' Kana Stima lil kull min hu magħqud magħna permezz ta' Facebook mill-Istitut tal-Familja ġewwa Għawdex u merħba għal dan il-kors ta' eżerċizzju f'dan ir-Randan din is-sena partikulari. Quddiem kappella vojta, noti sesħin biċ-ċertezza illi l-Mulej xorta jixtieq li jiltaqa' magħna u biċ-ċertezza li ħafna persuni għandhom qalb miftuħa għalik. Jew għalhekk nagħmlu talba flimkien. Mulej Missir Qaddis, nitolbuk tibgħat fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ħajkebbes fina x-xewqa għalik. Jiftħilna qalbna għall-kelma tiegħek. F'dan iż-żmien partikulari ta' mard, nitolbu tkompli ddawwal lil dawk kollha li jridu jieħdu deċiżjonijiet importanti favur is-saħħa tal-bnedmin kollha. Nitolbuk għall-morda kollha, għall-familji tagħhom. Nitolbuk għal ħafna nies li bħalissa qed jgħixu dan iż-żmien fil-biża' jew fis-solitudni. Talba speċjali għal kull min jaħdem fil-qasam tas-saħħa, u biex il-Mulej ikompli jwensu bil-paċi, bil-qawwa u bil-wirt. Qiegħdu l-mixja f'riġlejn Ommna Marija, il-mara li ħalliet lill-Mulej imexxi u jkellem lil ħallitu, u bil-qalb ngħidu, Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Ummana, tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Fl-isem tal-Missija, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Xtaqt illi flimkien illum nitkellmu ftit fuq ġrajja mill-Vanġelu li xi ftit tiftaħ din il-mixja li se nagħmlu flimkien ta' l-eżerċizzji. Il-ġrajja ta' Bartimew l-Agħma, ġrajja li nsibuha fil-Vanġelu skont skont San Mark. Din il-ġrajja, din il-laqgħa ta' Bartimew, dan ir-raġel għalija personalment verament speċjali. Dan ir-raġel agħma u tallab imma li li l-Evanġelista Mark jippreżentah lilna bħala bħala mudell kbir ta' fidi. raġel li jaf dak li jrid. U fil-Vanġelu dan il, din il-ġrajja qiegħed fu, qiegħda f'mument verament partikulari, għax hija l-aħħar ġrajja ta' Ġesù qabel ma jasal Ġerusalemm. Infatti din il-ġrajja ssir, issir Ġeriko, l-aħħar tappa, l-aħħar stage qabel ma n-nies jridu jilħqu mbagħad għal, għal Ġerusalemm, ovvjament, ovvjament bil-mixi. U allura din il-ġrajja, din il-laqgħa ta' ta' Bartimew mal-Mulej Ġesù tiġbor fija dak li diġà għexna fil-Vanġelu imma qisu wkoll tintroduċina għal dak li ġej. Għax x'se jiġri? Ġesù se jasal Ġerusalemm. U se jgħix l-aħħar ġranet, l-aħħar ġimgħa ta' ħajtu. U aħna bil-mod il-mod ħanidħlu issa fil-qofol, fil-quċċata tal-ħajja ta' Ġesù. U l-Evanġelista jdaħħalna f'din il-quċċata tal-ħajja ta' Ġesù propju bil-ġrajja ta' Bartimeo. La. Walek nixtieq li li naqrawa naqrawa flimkien mill-Vanġelu skont Sammar. u għassu Ġeriko. Hu ħiereġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies, kien hemm wieħed tal-lagħab agħma jismu Bartimew, bin Timew, bilqiegħda mal-ġenb ta' triq. Dan meta sama' li kien Ġesù ta' Nazaret qabad jgħajjat u jgħid, Ġesù, bin David, ikollok ħniena minni! Kien hemm ħafna li bdew jgħajtu miegħu biex jiskot, imma hu aktar beda jgħajjat, Bin David, ikollok ħniena minni! Ġesù waqaf u qal, Sejħulu. Huma sejħu l-agħma u qalulu, Agħmel il-qal, qum, qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh, u mar ħdejn Ġesù. U Ġesù kellmu u qallu, Xi tridni nagħmillek? Li nerġa' nara, Rabbuni? wieġbu l-agħma. Mur, qallu Ġesù, il-fidi tiegħek fejqitek. U minnufih raġa' beda jara u baqa' miexi warajh fit-triq. Il-Kelma tal-Mulej It-tifħir lilek biss. L-Evanġelju jippreżentalna t'Alla u hawn. Is-sitwazzjoni tiegħu hija sitwazzjoni verament verament diffiċli. Immaġinaw it-traġedja ta' xi ħadd illi kien jara mid-dehra u tilef id-dar. Hija xi ħaġa li tbeżżagħni wkoll. Immaġinawha wkoll f'dak iż-żminijiet fejn m'hemm l-ebda assistenza tal-ebda mod. Infatti, dan ir-raġel spiċċa għama. Spiċċa ta' l-agħar għax kien għax kien għama. Nimmaġina li llum l-għami huwa persuna waħda, ftit huma l-għomja.

Skużawni imma ftiehem biex jekk ma jkunx jinstema' sew xi ħadd li josib is-sound iċempilli u qalli li ma kienx qed jinstema' qed jinstema' biżżejjed. Ħalli nipprova nkun aktar qrib tal-microphone. U allura dan dan l-għama mal-ġenb tat-triq jinsab f'sitwazzjoni fejn qisu kollox kollox jiddependi mill-oħrajn. ħajtu wiesgħu qiegħda id-demersi tal-oħrajn. Ċertezzi għandu ftit jew kważi xejn. U x'irid jagħmel dan ir-raġel, irid jistenna li l-ħajja tiġi mminxitji mingħand l-oħrajn. U dan x'għandu x'jaqsam magħna inkwantu aħna la aħna tal-lagħba u nimmaġina wkoll ħadd ħadd ta' Għandu x'jaqsam magħna l-fatt illi illi kollha kemm aħna fil-verità, kollha kemm aħna, niddependu mill-oħrajn. Kollha kemm aħna limitati f'dan iż-żmien li qed ngħixu qed nindunaw din il-ħaġa ħafna aktar, kemm aħna limitati, kemm ħajjitna tiddependi mill-oħrajn fit-tajjeb u fil-ħażin. Kemm aħna dak li għandna mhux ċert. Imma f'daqqa waħda jista' jista' jinbidel. Nirrealizzaw li aħna wkoll ukoll limitati f'ħafna affarijiet. Aħna lkoll lkoll xi ftit għomja, ċoe aħna qatt ma naraw l-istampa kollha tal-ħajja, qatt ma nifhmu fil-verità kull ma qed jiġri. Tassew illi illi aħna tal-għada u aħna għodu. X'ser jiġri ma nafux. Minn fejn irridu ngħaddu mhux dejjem nafu. Allura xi ftit jew wisq dan il-bniedem għandu x'jaqsam miegħi u miegħek. Imma għandna ċertezza fil-Vanġelu tal-lum, iċ-ċertezza hija illi Minkejja li hemm tallab u għama mal-ġenb tat-triq, kważi minsi, imwarrab, Ġesù għaddej minn hemm. Ġesù għaddej mill-triq tal-ħajja tiegħu, kif Ġesù għaddej u jgħaddi mit-triq tal-ħajja tagħna. Huwa dej interessanti illi l-Vanġelu jippreżenta lil Ġesù illi għadu kemm ħiereġ minn Ġeriko. Hu ħiereġ minn hemm, tielaq minn hemm. Ċoè, għalkemm donnu Ġesù ħiereġ, donnu Ġesù diġà, diġà tela' u beda t-triq lejn Ġerusalemm. Immaġinaw ftejt wieħed Lhudi li ilu miexi xi tlieta jew erbat ijiem, fl-aħħar wasal Ġeriko u baqagħlu biss l-aħħar tappa. madwar 20, 25 kilometru ta' mixi. Allura wieħed mifxul biex jasal biex jasal Ġerusalemm. Ġesu donnu tela, donnu ħiereġ. Forsi summa baqalu xħin, imma ċertezza hi illi se jieqaf fil-ħajja ta' Bartimej. Ġesù għaddej mit-triq tiegħu anki jekk jidher diġà telaq, bħalma l-Mulej għaddej mit-triq ta' ħajjitna anki jekk forsi xi kultant naħsbuh li diġà telaq. U barra minn hekk il-Vanġelu jippreżenta jippreżenta lil Bar lil Ġesù qisu imdawwar bi żewġ ċrieki ta' nies li kważi kważi jgħidlek impossibbli tiltaqa' miegħu, impossibbli ħa jisimek, ħa jarak. Fatti Ġesù huwa ħiereġ minn Ġeriko għandu madwaru lid-dixxipli tiegħu u imbagħad followra kbira ta' nies. Żewġ tixrid. Donnukollox qed jindika l-impossibbli tiltaqa' ma' Ġesù. Impossibbli li Ġesù jisimek, jieqaf f'ħajtek. Imma dal-Vanġilju juri mod ieħor. Jolqotni ħafna mbagħad f'dan Bartimew illi illi xi jisma' li Ġesù kien għaddej jibda jgħajjat. Jibda jgħajjat. U jgħajjat bil-qatih middera li tant in-nies issibtu. Toġobni immens din ix-xena. Għaliex nimmaġina li billi hija triq traffikata, billi minn Ġeriko kienu jgħaddu ħafna nies sejrin lejn Ġerusalemm, it-tallaba kienu diversi, dawk li kellhom bżonn kienu ħafna. Imma dan jgħajjat. B'dan nisimgħu li jgħajjat. Ma naħsibx li hija forgenti li lli Bartimew jgħajjat, u jgħajjat daqshekk. Għaliex fil-ħajja, almenu nara f'ħajti u fil-ħajja ta' xi ftit tan-nies li niltaqa' magħhom u naf, nies fil-familja tiegħi, nies ħbieb tiegħi li niltaqa' magħhom fil-ministeru saċerdotali, li ninnota hija li fil-ħajja xi kultant kollox jindara. Kollox jindara. Jindara t-tajjeb u jindara l-ħażin. U għandna kapaċità enormi bħala persuni illi aħna nikkuntentaw lilna nfusna anke biċ-ċuċati, nikkuntentaw lilna nfusna anke bil-medjokrità. Xi ftit Bartimew seta' qal, u ejja issa, issa jien għaddej. Ġo ara kemm hi għami, b'xi mod il-ħajja għaddejja, b'xi mod, b'xi mod issa drajt, Ġo seta' Bartimew jgħidlu, Iwa, issa r-rota ddur, jew ilu issa, issa hekk ħajti, m'hemmx x'tagħmel, irrid nikkuntenta ruħi. Ħajti dejn, u iwa, dan ir-ritornelli li forsi, forsi ma ngħiduhx bil-fom, imma, imma bl-attitudni ta' ħajjitna ngħiduh, u iwa, daqshekk, din hi ħajti. Irrassenjati. Drajt, lanqas għadni naħseb, lanqas għadni nixxennaq, drajt. Tassew illi fil-ħajja kapaċi jindara kollox. Anke dak li jagħmilna il-ħsar, tiskanta. Anke dak li ma jirrispettax lid-dinjità tagħna u ta' nsara li aħna kollox nidraw. Relazzjoni vojta ma' Alla, relazzjoni superfiċjali ma' Alla, li drawa. Issir in-normali, in-normalità ta' ħajjitna. Ġo ssir normali li jien minn barra nidher b'xi mod interessat fik, Mulej, minn barra b'xi mod pereżempju nagħmel xi affarijiet għalik, imma fil-verità il-qalb hija mbiegħda minnek, fil-verità minnek ma tantx interessatni. Nidraw, per eżempju, ngħixu f'ħarba kontinwa. Tidra. Tidra tgħix ħajtek. Ngħixu ħajjitna naħarbu. Naħarbu mis-sitwazzjonijiet. Wieħed, per eżempju, jidra. Jidra jisraq. Jidra jgħix fid-dnub. Jidra jgħix fil-vizzji. Tidra. Issir normali u ma tibqax b'xi mod Iġġieled magħha jew jew tixxennaq għal xi ħaġa differenti. Ma nafx fir-relazzjonijiet ta' bejnietna pereżempju. Nidraw, nidraw pereżempju ma nitkellmux bis-serjetà. Tant illi issir isa in-normalità tal-ħajja. Nidraw għalkemm forsi qed ngħixu ma' xulxejn, imma nidraw ma nindunawx b'dak li l-ieħor ikun għaddej. Qed ngħixu ma' xulxejn imma fl-istess ħin qed ngħixu jisna separati. U tidra. Issir in-normalità. Forsi għamilt għamilna żmien iddejjaqna, imma mbagħad bdiet tgħid iwa din hi l-ħajja, s'hawnhekk s'hawnhekk naslu. Nidraw. Nidraw xi kultant nagħmlu l-ħsara lil xulxin, nagħfġu fuq xulxin. Tidra. Kważi qas tibda tinduna. Wieħed jidra pereżempju anke jħares lejh innifsu bħala biċċa tal-art li ma jiswa l xejn. Wieħed jidra, issir normali. Wieħed jidra ma nafx, jissuspetta f'kulħadd u f'kollox dejjem. Tidra. Issir normali. Issir pattern tal-ħajja. Nidraw pereżempju naħlu l-ħin bl-addoċċ. Tidra, issir normali.
Wieħed jidra pereżempju ma jieqaf qatt, jidra ma jaħseb fuq xejn u mkien. Tidra. Issir normali. U tgħid u iwa mingħajr ma tgħidha, imma tgħid u iwa din il-ħajja. S'hawnhekk naslu. Wieħed jidra pereżempju jgħix imwaħħal mal-passat, ġralek xi ħaġa u teħel magħha. U ħajti kollha ma nafx, nivvittimizza lili nnifsi u nibki biex ma nagħmilx pass il quddiem nibki, basta għadni hemm nilaq il-ferita tiegħi. Tidra. Nidraw ngħixu ta' vittma ħajjitna kollha, tidra. U ssir normali. Wieħed jidra jimla ħajtu biċ-ċuċat, nidraw. Nidraw nikkuntentaw lilna nfusna. Meta m'għandniex, xi kultant, nikkuntentaw lilna nfusna. Il-Mulej Alla li mbierek lilna ma jridniex nikkuntentaw lilna nfusna, iridna kuntenti. Iridna kuntenti. Iridna ngħixu il-ħajja tassew. Għax marelli fil-ħajja kollox jindara u xi kultant l-istandards tagħna imbaxxuhom wisq. Li kieku pereżempju nkunu mexjin fit-triq u naraw ftit sens mal-art, ftit one sens sigħat, ma tiġikx f'moħħok bl-ebda mod illi tiġborhom. Mela jien għammiel, mela jien ta' dawn. Imma fil-ħajja niġbruhom dawk. Ġo fil-ħajja ta' kuljum jiena tiskanta kif nibda niġbor iċ-ċuċati, il-medjokrità, l-vojt u rridu. U b'xi mod ngħid dan hu. Biżżejjed daqshekk. Marelli, bħala persuni għandna kapaċità illi nidraw ngħixu fil-ħmieġ. Xi kultant nidraw. Wieħed jidra pereżempju jgħix fl-istorbju. Jiena xi kultant espert tagħha. Nidra ngħix f'ħajja u f'kamra imqallba, diżorganizzata, u nidra għal xi għal xi ġranet, għal xi forsi ġimgħat issej issir normali. Imbagħad ninduna kemm kienet qed tagħmilha ħażin meta il-kamra norganizzaw innaddafa. Hemmhekk ninduna li kienet qed tagħmilha ħażin. Hemmhekk nieħu r-ruħ, hemmhekk il-ħajja tiegħi ssir aktar organizzata, naħdem aktar. Imma drajt Għam il-ġimgħat drajt normali li l-kamra hija fl-istorbju. Bħalma wieħed jidra xi kultant, skużi, pereżempju, jinten, ma jieħux ħsieb tiegħu nnifsu, ma jinħasilx, huma l-eċċezzjonijiet, imma fil-ħajja ta' kuljum huma ħafna li jidraw jgħixu fil-ħmieġ. Wieħed pereżempju jidra, jidra ma jaħsibx, jidra ma jmiss il-ferita. Ara Bartimew. Bartimew ried xi ħaġa iktar. Bartimew ried laqa aktar vera. Bartimew ma riedx jistrieħ qabel jiltaqa' mal-Mulej u l-Mulej jikellmu, ma riedx jistrieħ, ma ridiex. Imma tiskanta li fil-ħajja wieħed xi kultant jibża' jmiss il-ferita, jibża' jmiss il-ħmieġ u allura ma jaħsibx. Darba iltqajt ma' qassis u saqsejtu għatlu dun e, kif inti? U qalli sewwa ta' u wara ftit sekondi ta' skit qalli mhux ħażin. U wara ftit sekondi oħra qalli isma' u aħjar ma taħseb xejn ta' U jiena di risposta hekk niktitni u fixklitni, ċoħe ħawditni, dispjaċini. Għax Marelli qagħad tara persuna li bħalissa xejn waqfet ftejt, bdiet tinduna li xi ħaġa mhix sejra sew. Xejn waqfet ftejt qalet le mhux ħażin eh, u xejn qed tinduna li forsi qed tgħid le le u l-affarijiet sejrin ħażin f'ħajti. Qalet u insomma u aħjar aħjar ma taħseb xejn. Għax xi kultant ir-realtà tbeżżagħna, tinkwetana, u l-option hi li naħarbu. Xi kultant l-option l-oħra hi li nilbsu maskla u mmorru fuq palk u niffejkjaw, niffejkjaw il-ferħ, niffejkjaw li aħna sejrin sew. Is-social media huma esperti f'dan, ċoe xi kultant tkun taf hekk persuni, xi kultant aħna stess li għaddejjin merament minn żmien diffiċli li mhumiex sew, pereżempju anke ma' xulxejn. Imma mbagħad fuq Facebook kollox sew, kollox sabiħ, tbissim, ritratti, quotes. niffejkjaw li sejrin sew. Xi kultant xi ftit bħal meta tkun issuq, tissuspetta li ħadd panċer, il-karozza m'għadix issuq sew, qed tħoss qed tisma' l-istorbju tal-panċer u inti u inti tibqa' ssuq bit-tama li tgħid le le mhux panċer, mhux panċer, u wieħed jibqa' jsuq, qed jagħmel il-ħsara li t-tajer ħa jifqew mhux ħa jkun jista' jirranġah wara li jġib tajer ġej, imma nibqa' nsuq bit-tama, bit-tama illi ma ħadtx, għax il-fatt li rrid nieqaf, li rrid inbidlu ma nafx fejn se, dik tbeżżagħni, tifxilni. U allura aħjar nibqa' għaddej. Pereżempju fil-qasam tas-saħħa kemm drabi u f'ħajjitna ġara illi illi nipposponu li nagħmlu test mediku pereżempju minħabba l-biża' li niskopri xi ħaġa. Allura aħjar ma nagħmilx it-test, aħjar ma mmurx għand it-tabib għax il-fatt li ħajkolli xi ħaġa tbeżżani wies, tifxilni wies. U allura xi rrid nagħmel? Ma rrid nagħmel xejn. Ħanġib xi ġejt fuq ib'dan il-mod, ħansolvi għal problem kun qed niggrava għax jekk għandi xi ħaġa tikber u ħatamilha ħafna ħsara. Imma r-realtà tbeżżana. U allura naħarbu. U xi kultant isu nirrassinjaw ruħna u nilludu ruħna, ngħidu lil nfusna u iwa mhux kollox xorta u fid-dinja mhux kollox xorta. Le mhux kollox xorta fid-dinja, le mhux kollox xorta. Xi ħaġa skaduta mhix bħal xi ħaġa tajba, xi ħaġa mnawra mhix bħal xi ħaġa b'saħħitha. L-imbejt jew l-ikel mhux kollu l-istess, le mhux kollox xorta. Xi kultant hekk iltqajt ma' persuni fil-ħajja fejn xorbu biss inbid wieħed, pereżempju l-inbid tagħhom. U dak l-inbid hu l-itjeb inbid tad-dinja. U bħal dan ma' hu imkien u jiena ma nixrob l-ebda nbid ieħor ħlief dan, għax dan l-aqwa nbid, l-uniku wieħed. Mur għidilha għal dil-persuna, it-tipi kollha ta' nbit li hawn, id-dinja kollha li tinfetaħ quddiemek. Imma le, jiena dan għax l-inbit mhux kollu xorta. Kollu xorta l-inbit. Jekk trid temmen hekk, all right, ħu gost bl-inbit tiegħek, that's okay, imma le, fil-ħajja mhux kollox xorta. Fil-ħajja hemm inbid u inbid, hemm ikel u hemm ikel, hemm ferħ u hemm ferħ, hemm paċi u paċi. U allura hekk illum nixtieq li nistieden lili nnifsi u l kull min qed jisegwina inni ma noqgħod ftit fiskiet, nibża' miskiet pereżempju. għax ħajlaqqani mar-realtà. Per eżempju, meta, meta jibda ġej ftit ta' dwejja, ftit tal-frustrazzjoni f'ħajti, meta l-affarijiet jibdew x'nagħmel, fiex naħrab ġeneralment, bliema mod nipprova hekk nikkumpensa li l-nifsi, nifga li l-nifsi biex insolvi dak il-mument għal dak il-ħin basta ma, ma jibqax tila l-uġieħ, għax l-uġieħ uġieħ u ovvjament ibeżżana. Bartimew fil-Vanġelu tal-lum eh, għandu riċetta oħra. L-lama tiegħu, il-faqar tiegħu, rrit jibdlu fajta kbira. Għajta lil mulej u qed jgħid bin David ikollok nina minni. Bartimew mhux bniedem rassenjat. Bartimew għadu maċċettax illi l-imbit kollu xorta le, mhux kollu xorta. Bartimew ma jridx jikkuntenta lilu nnifsu imma jrid ikun kuntent u qed ifittex laqgħa aktar vera mal-Mulej Ġesù. Xi kultant x'jiġri aħna mhux biss nidraw fis-sitwazzjoni tagħna, imma il-ħsieb illi rrid nibdel xi ħaġa, il-bidla tbeżżagħni Ċoe aħna fil-qalb tagħna, għalkemm fil-verità xi kulant ta' parsi togħġobna l-bidla, imma aħna għall-bidla xi kultant għandna reżistenza kbira. Għaliex minn banda nafu li l-bidla hija diffiċli u xi kultant ukoll qisu għandna fil-mentalità li hija impossibbli. Tant li ċertu qwiel Maltin jikxfuna u jgħidu pereżempju min jitwieled tond Ma jmurx kwadru. M'hemm x'tagħmel, il-bidla hija impossibbli u ġieli ngħidu pereżempju l-fulu bin il-miżwed u r-razza dejjem tiġbed, ċoe m'hemm x'tagħmel, jiena anke anke l-genes il-genes tiegħi ma jħalluniex ninbidel kważi kważi. Għandna din l-idea li l-bidla hija diffiċli u l-bidla tbeżżagħna. U billi u billi xi kultant id-drawwiet ta' ħajjitna jsiru jsiru b'xi mod komdi, għax id-drawwiet huma komdi, allura jien aħjar noqgħod kif jien. Aħjar noqgħod kif jien. Xi kultant per biex ngħidu qawl ieħor għall-argument ngħidu aħjar solt fil-but milli mija fl-ajru. Jew kif int taf, kif ħatkun ma tafx, allura oqgħod kif int. Tinbidilx. Tippruvas għal xi ħaġa ikbar, għal xi ħaġa isbaħ, għal laqgħa aktar vera mal-Mulej, għal dawl ġdid, tippruvax. Għod kif jint. Ovvjament id-drawwiet f'ħajjitna huma huma komdi għaliex għax id-drawwiet ehm, l-abitudnijiet ta' ħajjitna jenuna biex ma noqgħodux naħsbu dejjem u nażlu dejjem għax immaġinak tqum filgħodu għandek id-drawwa li malli tqum laqas toqgħod taħseb inti tmur taħsel wiċċek normali. ma ngħidlekx tmur it-toilet għax dak ġismek kollu jibgħatek hemm, imma li taħsel wiċċek hija drawwa normali, inti filgħodu xi tqum ma tgħidx, eh ħa nara, tgħid naħslu wiċċi llum, ħa naħseb ftit ta' tgħid x'inhuma l-vantaġġi, x'inhuma l-iżma. Le, le, inti għandek dik id-drawwa mal-ewwel qomt ħsilt wiċċek u lest. Ma għad taħseb xejn, ma għadx tinkwieta x'se tagħmel. Imma d-drawwiet, l-abitudnijiet, bħal mem drawwiet pożittivi u tajbin li taħsel wiċċek filgħodu, pereżempju, drawwa li għandek normali, hija drawwa tajba li ħatta u taf li tagħmillek il-ġid. Fl-istess ħin hemm drawwiet li huma negattivi, li huma ħżina. Imma li f'ħajjitna jsiru awtomatiċi, normali, Daħlu f'ħajjitna u issa saru bl-automatic mode. Saru patterns illi ma noqgħodx naħseb dwarhom. Saru normali għalija u nagħmilhom. U allura, eħe, il-bidla tbeżżani, il-bidla għalija hija diffiċli, li nibqa' kif jien b'xi mod, b'xi mod iserraħli moħħi. U allura nagħżel illi ma nibdex mixja. Nagħżel li ma ngħajjatx bħal Bartimew. Barra minn hekk xi ftit jew wisq aħna kollha kemm aħna suppervi, ċo aħna kollha kemm aħna naħsbu li kulħadd għandu bżonn jinbidel barra jien. Xi qed ngħid li għandi bżonn ninbidel qed ngħid li jiena għandi bżonn ninżel xi ftit minn fuq il-pedestall li tlajt fih u nimxi fi triq ġdida. Imma dik biex ninżel minn fuq il-pedestall lili lili tbeżżani u li li b'xi mod irrid immur kontra kontra il-pride tiegħi u dik ma nagħmilhiex. Allura jekk l-ewwel stedina llejla hi poġġi ftejt lilek innifsek f'diskussjoni. Għamel domanda fuq fu il-ħajja tiegħek, fuq ir-relazzjonijiet tiegħek. Tibżax. Tibżax tmiss daqsxejn tqiegħed idejk fuq il-ferita. Tibżax. Imma wieħed jista' jgħid jien daqskemm għaddej tajjeb, jien daqskemm daqskemm daqskemm jinkomdu fejn qiegħed bil-qiegħda. Imma forsi qiegħed bil-qiegħda fuq fuq il-mara tiegħek, fuq ir-raġel tiegħek, fuq sħabek tax-xogħol. Daqskemm jinkomdu imma huma mhumiex. Imma huma mhumiex. Aħna hemm qawl orjentali li jgħid meta wieħed ikun żej irid jibdel id-dinja. Meta wieħed ikun aktar kbir, żagħżugħ, irid jibdel lill oħrajn importanti li l-oħrajn jinbidlu, ħa nibdilhom jien. Imma meta wieħed jikber u jimmatura, ma tibqalu l-ebda xewqa ħlief li jibdel lilu nnifsu. Bartimew ried xi ħaġa aktar. Ried laqgħa mal-Mulej, ried dawl ġdid, u beda jgħajjat. It-tajba hi li xi beda jgħajjat in-nies siktitu. Xi beda jgħajjat, ċoe miskin dal-lama li fl-aħħar qed jgħajjat, sab min itelfu u n-nies siktitu. U x'kienet ir-reaction quddiem din id-diffikultà? Bartimew quddiem id-diffikultà, quddiem it-telf li qed iġiblu ħaddieħor, quddiem l-ostaklu li qed iġiblu ħaddieħor, x'jagħmel? Aktar jgħajjat. Aktar jgħajjat. U għalhekk x'inwiegħed ħa jibda t-triq illi jiftaħ qalbu aktar għall-Mulej? X'inwiegħed jibda t-triq għall-mixja għal ħajja isbaħ, aħjar, aktar bis-sens, aktar profonda? Ħa jkun hemm it-tfixkil. Bħalma ħa jkun hemm il-waqgħat. Li wieħed jibda jimxi u jaqa' mill-ġdejt. Wieħed jibda jimxi imma l-ħajja ta' qabel, il-patterns ta' qabel jerġgħu jiġbduh lejhom. U x'se nagħmel dak ħa ngħajat aktar. Ħa ngħajat aktar. Ħa nibda niġġieled. Forsi m'hemmx frażi aktar nisranija milli li wieħed jaqa' u jqum jew li wieħed jibda mill-ġdid. Jiena dejjem nibda mill-ġdid. Xi kultant wieħed jismagħha anke fil-qrara x'fader jiena dejjem nagħmel l-istess żnubiet. Imma llum titterġa' tqum mill-ġdid. Jiena dejjem nagħmel l-istess żnubiet imma bil-qrara tiegħi qed ngħid li ma rridx nagħmilhom irrid nibda nimxi mill-ġdeid. Bħalma wieħed, mingħajr ma wieħed jirrassenja ruħu eh, għal dan għax il-ħajja timxi 'l quddiem u passi 'l quddiem nagħmlu, imma bħalma wieħed jinħasel kuljum. Ma jgħidx isma' għada ħa nerġa' ninħasel ta' allura ma ninħasilx, jiena ħa nerġa' ninten allura ma ninħasel. Le, llum ninħasel għax inkella nagħmel kella wara jumejn, wara tlieta, wara erba'. Min ħa jissaportini? Ninħasel kuljum. Id-dar innaddfuha iva kull ġimgħa pereżempju, għaliex? Ma ngħidx għax issa terġa' titħammeġ ma na le nerġa' nibda. Nerġa' nibda għax inkella x'jiġri li jgħaddi żmien u dak il-ħmieġ jeħel hemmhekk u mbagħad ma taqilgħux. Allura l-bżonn li nerġgħu nqumu u nibdew mill-ġdid. Eh se jkun hemm tfixkil. Il-ħajja ta' qabel se xi kultant il-patterns ta' qabel ħa jerġgħu jtellgħu rashom. Xi ftit bħal mixja li jagħmel il-poplu fid-deżert, il-poplu Lhudi. X'imbeda jsib id-diffikultajiet, x'imbeda ma jsibx l-ikel, ma jsibx l-ilma, x'beda jgħid, Arja ħasra kemm kont sewwa l-Eġittu, kont skjaf, ħajja ma kellix, kont imbażwa, imma l-melu kelli ftit tal-ikel, Ara x'mort għamiltilna Mosè, ħriġtna minn hawn. Tista' tkun xi ftit ir-reazzjoni tagħna quddiem id-diffikultajiet, quddiem it-tfixkil fil-ħajja tagħna. Ħajkun hemm tfixkil. Il-mixja tal-fidi hija taqbida, taqbida għal dak li hu tajjeb, għal dak li hu sabiħ. San Pawl ħeġġiġna tqabdu it-taqbida tajba tal-fidi. Jew għalhekk ma nibżewx niġġieldu. Kemm nitħabtu xi kultant, kemm, kemm, kemm naħdmu biex niksbu affarijiet żgħar. San Pawl jgħid, kemm nitħabtu u niġru għal daqsxejn ta', ta' kuruna li titbiegħ magħmula mir-ran għall-atleti, eti. Kemm aktar għandna x'nitħabtu u niġġieldu aħna mela għall-ħajja, għall-ħajja li jixtieq jagħtina Alla l-Imbierek, il-Mulej Ġesù. Għandna ċertezza Illi anke jekk aħna għomja u jekk ilna hekk ħafna, anke jekk aħna tallaba mal-ġenb tat-triq, anke jekk it-tfixkil huwa ħafna bħalma ġralu Bartimew, bin-nies kollha ssiktu, in-nies li mexjin, in-nies il b'saħħithom isiktuh. Anke jekk Ġesù donnu diġà ħiereġ minn Ġeriko, għandna ċertezza li l-Mulej Ma jrid xejn aktar ħlief li proprju jieqaf f'ħajti, jieqaf hemm u jkellem lili. Imma minn fejn jitlaq dan kollu, minn fejn jitlaq, minn fejn ħa titlaq din il-laqa, titlaq mill-faqar tagħna. Hemmhekk hu l-punt ta' tluq. Titlaq mill-fatt illi ngħid bħal Bartimew, Eħe, jien, jien għami u nixtieq dawl ġdejt. Jien dejjem nitkarrab għal affarijiet imma issa nixtieq niltaqa' ma' xi ħadd li se jagħtini dak li verament il-qalb tixtieq. Infakkarkom pereżempju fil-laqgħa li kellu Pietru wara lejl jistat ma' Ġesù. Ċoe, Pietru għamel lejl jistat u sħabu ma qabad xejn, imbagħad jara lil Ġesù fuq ix-xatt. U x'jgħidlu Ġesù l-ewwel ħaġa li jgħidlu dakinhar? Ma jgħidlu xara miskin, ħalli ma ngħidlu xejn, dan għamel lejl, jitħabat lejl, lejl jipprova jaqbad xi ħaġa, ħanejlu, xejlu, u għandu ma qbadna xejn, u Ġesù xejlu, imiss iqedlu jdeh fuq il-ferin, ma qbadna xejn, u U Pietru x'jagħmel? Pietru seta' jew jibgħatu jixxejjer lil Ġesù, jew jagħmel ta' birruħu li qabdu, jew ma jagħtix kasu, jew inkella jagħmel kif għamel, le ma qbadna xejn. U il-fatt li Pietru jammetti le ma qbad xejn, dik il-ħaġa tippermetti li jisma' l-kelma ta' Ġesù. Li jħalli l-Ġesù jgħidlu isma' itfa' x-xibka n-naħħa l-oħra u taqbad. Għalhekk il-laqgħa vera ma' Ġesù, id-dawl il-ġdid li se jagħtina minn fejn titlaq? Titlaq mill-faqar tiegħi. Allura hekk l-istedina li nagħmel lili nnifsi u lilkom għeżież hija tibżax tmiss il-faqar tiegħek. Għax il-Mulej ma jibżax minnu. Għax il-Mulej hu ikbar minn dak il-faqar, hu ikbar minn dawk il-limiti, hu ikbar minn dak id-dnub. Tibżax. Biddel il-faqar tiegħek f'talba u f'talba vera. Biddlu It-talb huwa huwa propju dan meta jien niltaqa' verament miegħi nnifsi u mbagħad niftaħ qalbi għall-Mulej. Jew inkella illi nħalli lill-Mulej jiena miegħu nidħol fil-faqar tiegħi u hemmhekk issir laqgħa, u laqgħa tassew vera. Allura, il-laqgħa mal-Mulej kif isseħħ? Isseħħ minħabba żewġ ċertezzi. Iċ-ċertezza tal-faqar tiegħi u ċ-ċertezza tal-Mulej li jinsab hemmhekk u l-għajta tiegħi hu mhuwiex trux quddiemha. Ġesù jrid jagħtini l-milja tal-ħajja, irid jagħtini d-dawl mill-ġdid u d-dawl tiegħu. Lil Pietru ried li hu jaqbad 153 ħuta kbira, il-milja fil-qofol tagħha. U lili jixtieq jagħmel l-istess miegħi. Imma l-Vanġelu jixxandar lil kulħadd imma min jilqew? Jilqewh il-foqra. Il-Vanġelu jilqewh il-foqra. Infatti, kif jibdew il-Beatitudnijiet? Jibdew, Henjin min il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Henjin l-imnikkta għax huma jkunu mfarrġa. Henjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-għatx tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Il-Vanġelu jintlaqa' mill-foqra. Il-bieraħ minn segwa l-quddisa kien hemm la oħra ta' Ġesù ma' wieħed għami u fejn minnhom Ġesù qed jgħid jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaq biex min ma jarax isir jara u min jara jama. U xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħuh jgħidan u staqsewh aħna wkoll omja. U Ġesù jweġibhom, Li kieku kontu għomja ma kontux tkunu ħatja ta' dnub, imma issa qegħdin tgħidu, 'Aħna naraw. Mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom. Ejjew ma nibżgħux ma nibżgħux niltaqgħu mal-għama tagħna, għax tista' tkun il-laqgħa verament tiftaħna l-laqgħa vera mal-Mulej. Hekk u l-aħħar l-aħħar ħsieb ċkejken illi xtaqt naqsam magħkom huwa propju dan. Ġesù jsejjaħ lil Bartimew, Bartimew ħalli kollox u jmur jiltaqa' ma' Ġesù. U, u interessanti li Ġesù jsaqsih xi tridni nagħmillek. Immaġina quddiem għama se tgħidlu xi tridni nagħmillek. Imma Ġesù jistaqsilu dil ħaġa. Middera ma kienx forkrentit illi forsi ma nafx. Dalla ma jgħidlu li nara, forsi rrid rrid daqsxejn aktar flus mis-solt u għatini xi ħaġa tal-flus. Għax mhix for granted, u għasi for granted li, li nejda jien lill-Mulej. Imma barra minn hekk, din il-ħaġa li Bartimew jara trid tfisser xi ħaġa forsi aktar aktar profonda. Ftit qabel qabel dan il-Vanġelu, Ġesù jagħmel l-istess domanda lil żewġ lil tnejn mid-dixxipli tiegħu, lil Ġakbu u lil Ġwanni, u jgħidilhom Xi tridni, xi triduni nagħmlilkom? L-istess domanda. U Ġakbu u Ġwanni jwieġbu, Li wieħed joqgħod fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug fis-saltna tiegħek. Ġo għamilna kbar, għamilna importanti. Mentri Bartimew jgħid li nara Mulej. X'jiġifieri li tara tassew? Il-Vanġelu tal-lum jispiċċa, Bartimew fieq, beda, reġa' beda jara u baqa' miexi warajh fit-triq. U baqa' miexi warajh fit-triq. Għax beda jara baqa' miexi warajh fit-triq. U fejn kien sejjer Ġesù? Kien sejjer Ġerusalemm. U x'kien se jara Bartimew minn hawn u sitt ijiem oħra? Minn hawn u sebat ijiem oħra? X'se jara? se jara lil Ġesù imsallab, lil Kristu imsallab. Allura l-Evanġelista b'mod hekk sottili ħafna fin ħafna qed jgħidilna li tara tassew u li tara lil Ġesù imsallab. Li tara tassew u li tara li dan il-bniedem mejjet. X'viżjoni hi, x'immaġni hi? Hija immaġni tal-biża'. Imma li tara tassew, tkun rajt kollox meta rajt lil Ġesù imsallab. F'kelma oħra, dal-Vanġelu Bartimew qed jistedinna sabiex jekk irrid nara xi ħaġa, Jekk irrid nara tassew, irrid nara lil Ġesù msallab. Allura d-domanda l-kbira llum hija imma Ġesù msallab lili fuq ħajti, fuq il-ħajja tad-dinja xi jgħidli? Xo in-nuċċali ta' Ġesù x'inhu? Għax mid-dera hu nuċċali differenti minn tagħna. In-nuċċali tagħna huwa għamel li jiena nkun fuq il-lemin u x-xelluk tiegħek li nkun importanti. In-nuċċali ta' Ġesù huwa li nara mill-ġdejt, xo li nara lilu msallab. Hawn rajna min hu Alla tassew. Infatti, lill-katekumeni, lil dawk li qegħdin jitħejjew għall-magħmudija, fil-bidu tal-mixja tagħhom lill-katekumeni, jiġifieri l-persuni adulti, isirilhom talba u waqt li isirilhom salib fuq għajnejhom, min qed jagħmilulhom jgħidilhom ħu s-sinjal tas-salib fuq għajnejk biex tara s-sbuħija tal-wiċċ ta' Alla. Bartimew x'se jara issa? Bartimew se jara li issa dak li kien hu qabel kien imwarrab, minsi, ma jistax jara, ma jista' xejn, impotenti, issa dak huwa Ġesù fuq is-salib, imwarrab, mgħajjar, imsikket, minsi. Dak li se jara Bartimew. Ħa jara li l-minsi huwa l-Mulej. U għalhekk, jekk għandna talba fil-qalb, ejja tkun, Mulej għenni nara d-dinja u l-ħajja min-nuċċali tiegħek, bin-nuċċali tiegħek. U n-nuċċali ta' Ġesù huwa ta' dan il-Alla magħmul bniedem mejjet fuq is-salib. Għalhekk xi domandi xkejknin hekk għar-riflessjoni tagħna. Ehm, Nixtieq, nixtieq nara aktar f'ħajti, nixtieq laqgħa aktar vera mal-Mulej, nixtieqha, rridha, jew ikkuntentajt lili nnifsi? Jew issa daqshekk jien lest? U nixtieq nara lil Kristu msallab u x'għandu x'jgħidli fuq ħajti u fuqu u fuq min jien għalih?
Namlu ħames minuti nirriflettu ftit fuq dak li għadna kif smajna u d-dim Ġesu Ewkaristija.

Nirringrazzjaw ħafna lil Father Noel tal-ħsieb sabiħ li għamlilna llejla. L-appuntament tagħna jkun għal għada fl-istess ħin fit-tmienja ta' filgħaxija. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.